Ber tutwal lwak ma megwa munenowa pol kare i Lakwet TV an amito ajolu tutwal an ladidi Ben i kit ma ceng jwi aa nongo watye ni rit kacel ki Rwot aa ongom man Casimiro me Patongo apwoyo tutwal ladit Rwot Apwoyo, apwoyo matek. itye nining An atye.
apwoya Apwoyo matek. pol kare in In ingeyo ba man pire tek kwo dano ma pud kome tye i lobo kakare i kit rwom me ruk. An amito an adwok pwocce ni boti tutwal. Pol kare ipilo wi wan pien ni Rwot omyero orukke maber. Ci man amito adol kwede kun awacci irukke ma nene mit tutwal. An apwoyo matek tutwal.
Apwoyo. Tye Rwot mo ma onongo kite tek En ogolo rukca bot dano ni en emito ni bongo ma en ebiruko ni obed pyen. Pyen nene ni ocwalo dano i lum ka dwar ni kidwaro oyo opilo, oyo opilo ni kiyango pyene ni en kibedo ka kubo pyene ni dok oromo kome ducu macalo kanyi. Omiye dano tic matek adada. Dano gutimo bongo ma i kome ni obedo pyen oyo opilo ma kibedo ka yangone ka otwo yaka kibedo ka kwoyone, kwoyone ki tol.
Ngeyo con wan wangeyo ni naa tye, naa ma kigoyo ni tamo ni wan lok ki nilo nyo nailon gini onongo tye con? Peke tol naa kikwanyo ki i kom.

En neno iye wio. En aye bedo tol na eno. Na pe obedo gin mo cakke tin. Okay. En neno.
Okay. Man ngec ma pire tek tutwal. Lutwa amyero apowu tutwal dok odojo gwok onyo pud tyene me acel me neno wa kakany wan wakelo botwu yub me tekwaro kunno. Ladit Rwot Kashmiro ongom. me patong nongo tye ka loko lok mabeco ma nongo en tito jami madwong ma lubbe ki kita con nongo tye me i kede i Acholi onyo kit ma tekwaro omyero obed tye kede dong an amiti awac botwu ni tyeni Watye ka neno lok me ber bedo. Ka in iwaco ni ber bedo yang e en man kono ki leb munu ka wadwok man lok me security wek ka moni ni obed do maber ma gwoki nongo in igwokke giri kekeni onyo gwok kit ma wun wugwoko kwede paco. bedo onongo timme nining pien ni wangeyo ni kare ca onongo ci ca mukene piny balle ma nongo inongo cere moni in icito icito mwonyo cere mapat dok icito bene timme ka ma enoni gin enoni timme onongo nining wek in ka dong imito lok me ber bedo enoni in itimo ngo man en aye gin ni ladit Rwot tye ka dorowa iye dong labongo balo cawa amiti Rwot, wadony atir, wek in iminwa lok ma tye ki nino matin-ni. Kakare. Eyo.
An apwoyo matek tutwal latinwa. Apwoyo. Apwoyo bene ca okenne jo ma bino lobowa. Ber.
Amito awac ki lukakana ni Acholi waco ni kacel watwero. Kadi bedi waneno kudi ca okenne dong jami ma timme i lobo Acholi dong ocito mabor tutwal mapat ki dong tekwaro, ento ka wan lutino Acholi ma wangwa oyabu, Wabino woko kacel, wamiyo tamwa i wangwo madit macalo kit man, kit ma in ikeliwa lakwed TV ni, tye macalo wang O me ngec, me pwony, me yobo kaka, ci amito bene apwoyi kacel ki jo ma gilobo wa matek tutwal.
Gin ma
myero awac ene tye ni wan wangeyo ni mwaka ma wan watye iye ni wan watye ki ludito leb mono waci ni A, wabedo ki ludito B kodi jo ma tye ni ludito C i Acholi kany, ludito A en aye ludito Acholi ma onongo gitye ki ngec me tekwaro Acholi oko weng kore ki kore ma ka icito wa ipenyo ladit moni ci inongo gin mo keken ma in imito. Ento kobo ngec ki bot ludito A me bino i B, bur ocako bedo tye. Ka ineno ludito, lutino Acholi ma onongo myero gubedo i wang O gubedo i dyekal me cako doro paco-ni, polle kibedo ka kwanyogio kicwalo woko i lweny me wi lobo. Jo mukene bene gurweny iye, jo mukene gucito woko i lobo ma woko i lweny. Ci ada ma gudwogo, jami mukene gudwogo kwede mabeco maraco bene obedo tye ento ngec me tekwaro dong obedo peke
kadong ludito eno nongo ma dyekal odong i cing gi ma gin mukene ocito woko i lweny ni gin odwogo bene gutino maber gucako neno ber pa kwan ocako keto lutino i gang kwan lutino omako kwan lweny i acholi kany bene obedo mapol dano obedo woko i lum dano obedo woko i mony. Jo mukene gucito i tic pa miri oweko wang o dong ngat ma myero onong ngec ki i wang o dong obedo peke ludito macon ludito eni guto woko ki ngec pien wan macalo Acholi watye ki peko acel ma pe wagwoko jami coc ka ngat mo ni tye ki ngec gwoko i wiye ka oto nongo obedo ango nongo oto kwede weng. Ci onu wan pud watye ki ludito acel acel, an macalo Rwot Casimiro Ngom, acako maro tekwaro con. Kombeddi ni, adonyo pud i mwaka pyera angwen.
Atamo ni bene ka pe gin mo ci dong gwok in aye bedo i Rwot matidi loyo.
Ci ada weko. Ma peya onongo an atye macalo Rwot, ma pud atidi abedo ka keto cwinya i lok ka ludito, kara onongo abila dong tye ka yubba, wek ati ki ngec mapol adada, aketo cwinya. Ci wek i nino matin amito awac ki wan ni, pud wabidwoko Acholi ka kanya wan waromo dwokogi iye. Gin na angeyo maber aye ni con ki con, onongo jami maraco onongo tye time ma inongo ni cere moni a cito mwonyo cere moni kicito i lwenyo matek adada nek bedo tye ka in i ker bene ma igoro ca okene i ker eno onongo kibino ium oko buli pe kok idonyo oko i te ker moni ineno wa meno bene tye i kin jami mukene matime en ni onongo oweko orwodi macon Onongo kaka acel acel mito ni gin ikwany nyagi gin icwal bot Rwot, gubed macalo dako pa Rwot. Gibedo ka waka twatwal ni Rwot bene timo kor ma ka megwa. Kaka acel acel, inongo ni Rwot romo bedo ki mon pyerangwen, pyerabic, pyeradek ki wiye. Ci man kela ka wacone ni Rwot pe romo. miyo jami ducu macalo laco bot moni weng onongo oromo neno aryo adek nyo angwen mo nyo kadi odwong abic mo ento mukene ni weng gibedo ka ikal pa Rwot macalo mon pa Rwot weko ka wel obino ada peko mo bibedo peke ikite me gwoko wele. Ma inongo bene ka Rwot otimo kec kweda ki nongo ni welone moni ma en maro obino woko i ka limme. Pi welo ducu ba, welo ma kingiyo kite ma kite atir ganggi jok pe iye, yat pe iye ka ngagi-ni. Mono obino kong limo Rwot cabit acel mo. Cabit acel-li ka Rwot ka larem Rwot oo, ce lwongo moni ki i lake ka ca, nyeyo ebino. Gam welo en eh. Nongo man ma en pud Kayom kanyori cwiny ni ba welo. en bene odong. Eyo. Eh, ajiki ne paka wa nyodo bene bedo tye. Oh, Neno wai. eh. Eh, lutino ka gudoko dongo mo ma kibicimo mutoka ni nen man ni wonne patte rwot peke. Mm, Nongo ludito madongo me gang kini gingeyo ko ni man ni man ni man ni mm.

ka gidak bene pe ginongo ngom ci dong giwaco oo kany ni dong romo bedo kineno cula kilwongo ni atede atede kabedo mogo iwinyo ni atede atede watye kwede yung kany i yo moro enenu enenu enenu imito nongo kabedo ma tye i cula wek ka wun wubedo ki i cula ka me rok tye ka bino lweny kwede bedo yot.

Neno wa, mano kite me gwokke ma onongo yam kigwokke kwede eno, i kin jami mukene calo agurogi bene ducu acwele onongo gigwokke iye. Mukene bene nongo ni Rwot ka ooro lawange me cwalo kwena i cere mabor, inongo lakwena eni-ni kibino yobi en peki, nongo ca okene odiyo i nyim tye kinyo kiboyo ki kwon, in iroi kicaa ma ka megi, kicaa-ni nongo pyen.

Yo tye maber nyo yo pe tye maber. I kine mukene ka in iwoto ma ineno winyi twari ni ur, inge nongo omyero rok mo ma yanga otworo winyi ki kinyo peke nyo tye maber. Nyo ka ineno awen gini ryemo yo nyimi ni lingi lingi cito atir. nurac anyim kono pe ber okay awen ka ryemo yo nyimi tiko lobo yo atir ka ngolo angola lok mo peke ento ka lobo yo nyimi meno rac okay dong winyi mukene calo ladet gini ka iwinyo woo meno bene nyuto ni gin mo tye ka pi lee ci me rok mo tye kenyo ma opono kenyo ineno calo lakwal nyo ladet gini

Kirito ki kwot i mwoc matek adada, ci niyito i wi yat, ci nibuto dong mot.
Ka bene piny oyabbe ma piny dong oru ma nge cingi dong nen ma piny rwo ni bayi-ni, in iyito piny bene kwor iciko i mwoc. Lee mager bene lwor ka oneno in bene itiyo ma kite tek. pe bino bote atir atir. Ineno wa? Ci oweko jami macalo ken ma nongo onongo tye jami mukene macalo Acholi onongo gigwokke kwede twatwal, dong ka kibedo i cere mo-ni kitye ka kobo woko pien Acholi gubedo ka dak. Kineno ni paco mo-ni, cere mo-ni mo diki maca romo bedo ber me kwo pa dano macalo paco. Ci ladit kong cito cwalo tong gweno, tong gweno eno nongo kicwalo i cere eno nongo kany ma dong kineno ni pore me keto paco iye ci kiketo tong gweno bedo mere kanya leng pe kikano bedo mere kaka mo maleng ci ka ineno obedo woko nino adek in idok inongo tong gweno tye kito paco romo kete kenyo ka in icito inongo tong gweno gin mo oyelo woko. Meno tye lanyut ni ka kenyo enono gitim jami maraco ki piny nongo romo bedo tye iye ci oweko acwale dok kobo ka mukene me yenyo ka paco. Ka inen dong kinongo ka paco ma pore kibicako coyo ot, ladit cako tongo ka ot. In macalo awobi pe cito itongo ka ote piri kene, ladit aye bino tongi, bino yeko ci in dong imedde ki ngo? Ki gedo. In pe itongo ote piri kene. Kene wa i kare eni ni ka in awobi a ki i kom woru ma dong icito ka nongo nyo yubo oti mukene, dwong laditi obino coni. Kadi wa ot bati ma kodi tye ni gin ma lemo lwongo ni foundation ka woro tye lwong woro iye acik ki tongo ne wek en obin oyek ki kwere ci ni wek kuni dong gucak mede ki tongo ngo foundation neno wa wek kong woro ku bino yek ka mo kede lak kwero acel mo mano pire tek adada ci oweko macalo acwali kede wa lim ma wan kodi wa nyome kede ni lutino ma ka megwa Pe in dong iwaco aa an dong an atye ki kero me nongo lim pi ca lunyodo dong peke in inongo mere limmi ci icwalo oko mere i kor dako ma pe iweko icwalo gang kigoyo laa mano rac ngati nyo mit dako ki gangu kingeyo ni lanyodo ni aye kwanyo lim kadi ka in ikwanyo mi bot lanyodo ni ogo laa mogo ni en aye bene okwanyo ka dong kicwalo ngo kicwalo i kor dako meno bene tye i kin jami mukene ma ki gin ma pire tek tutwal. Dong kela ka wacone ni, Ada, ka dong inen kicoyo oti, pol kare gin atimme en aye o dong koni ka dong dano tye i paco dong ikite me buto i ot. Ma peya kicito me buto i ot in inongo ni kibedo i wi o, wang o. Bedo i wang o kibedo bene ma nongo kigwokke.
Lutino matino ma kilwongogi ni kidwene gin aye cako rumo mac nongo ladit cok ingetgi kenyo ka dong ladyere bedo kenyo ka dong jo madongo dong loro ki inge wek kadi ka gin mo mager bino wok ki i kom jo madongo lutino mere nongo kulu. Wigi aye ono mac ka nga gini. Ento omege ma kinyo ni omege gi bedo gi loko ngegi. Jacoli pe bi nongo omego mo ma onongo okeme ki mac wang o atir. Bedo loko bute nyo loko nge ki tyen lok maromo aryo nyo adek. Me acel en aye. me neno kit gin mo keken ma donyo i paco marac. Ladit ma ineno nongo obedo keme ki mac-ci nongo onyono tong ka tero ki kwot nongo tye ka ngom kinyo pe kibedo ata kita kwede wan me i kare-ni nongo naka gin mo me gwoko kom bene peke ki paco kadi wa olayo ma mwaane nongo peke dong nongo ladit onyono Tonge pyere ki i tyene ki nyo tye ka ono mac. En kemme ki neno mac-ci ki teyo ite i cer mukene mac eni ma neno ni wek dog yen mogo madongo pe kogwire i kom lutino mac owang lutino. Ka mego oneno gin mo marac tye ka bino en dong a ka lweny aye. pud otong dong me neno me cako rikke me lweny aye ineno wa ci meno tye kin jami mukene kit ma onongo yaa cwale ki gwoko ki ber bedo ngat acel acel tye ki ticce me neno ni ber bedo pa en kacel ki lupaco weng obedo tye maber mego bene neno kare cani dog ot dogola kiti eni ni tye

Bene en jo ma i nyim aye kong kikwongo cwalogi pien lutino aye kwongo cako nino. Cwalogi i ot ma i dyere-ni, ilobo korgi dong icito ka yweyo. Ludito lunyodo aryo gidong i wang o, gin dong dong ka nywako tam. Ka inen gin mo otimme kidyeceng marac, ci gibedo ka cokke nen won boi an aneno dok igoyo latinni dok okato woko ee kanya oneno ni ka twere idwok kinigani cen ee meno kiloko pe kiloko ma lutino tye in mego ka inen kede ladit gwok cwercwiny mo omako goyo latin marac pi coko ngo en icawa enono pe pe nyuto woro dok bikelo atubatuba i paco ee kadi in iwego bene ka mego otimo marac pe icoko i wang lutino olwonge Kibedo ko piny wang o ka pud otum ci kicito i odwel mukene kityeko ki kunu ci kicokke ki dong bene kineno dongo lobo pacowa ni mono kinen ngo kimed dyangi ki anga gini ka inen joni gudong ci dong ca mo omego dong oo a dong me cito ka tengo pyen ee ka dong oteno pyen bene ci dong en bene dong buto kunu dong nongo won gang pud odong i wang o. En dong me tamo tam macalo dano madit yite kany nongo tye ka winyo cere kit ma cere tye kwede pien ka gin marac tye it winyo woko komi bene gam woko ni koma ne pinge pe tye maber dong ladit kono dok bedo i wang o kong dok pi wang ca mo manok kit acel nongo olinge tik pe wacci oling me nono. ka olingo ter yite owinyo cere gin mo marac peke ci en a dong me cito i ot ka yweyo pe a atir me cito ka donyo i ot en kong lange a calo tye ka cito ka yokke pe cito i ot atir kong rabo ki i dyekal. manoki ci cito obite ci donyo ki i ot wek kadi ka gin mo onongo tye ka nenone ni laditi mo bidonyo i ot nyo odonyo i ot kwede peke po apoya ni laditi dong orwenyo oko pien nongo laditi ma oa-ni nongo oneno laditi pe okemo dogot atir me nyweno mere wic ka gin mo marac onongo gwok tye ka neno ngo ma tye ka timme paco kenyo ka bene kicito ibuto i ot ladit macalo won gang en aye buto i kor ot. Man an amito ni lutinowa bulu guwiny ka kibuto i ot piny dong nino ki nino dong kicito ni kanya in dong ikwongo dong megi pe kite i acwalo dong won gang buto i kor ot mego aye buto dong i dye ot inongo ni tye ki tyen lok nyo acwali kadi ka me rok obino pe kineko mon. pien nongo acena marac eno ma kadi ka omedoko obino odonyo i ot cobo i kom mego nongo in won gang aye obeko ka ngat mo bene obino ma tye ka coyo ot ki dyewor ngat ma gamo lok en aye mego ee min anga eno ee anga eno mono ka anga eno mego a ka anga nongo won gang ocoo romo bed dong ocung acunga. nongo bene cawa okene okwanyo dong gilweny ki i akura nongo tye ka kiro ngati mono lapaco nyo ngati ngat ma pati ka gin marac en ma gin marac cake ni nongo Won gang oyobbe o maber gin ma weko omege gikwongo buto ki i doge ni en aye tyen lok macalo kumano dok ot ma ineno wan oyobo ni dog ot nyo kita ot myero oyabbe kede pi karatac ka in itye i ot Ka in lacuc in iyobo kika ma ka in iyabo ma in itye i ot myero kuyabbe kudug tung acam wek kumi kare ki cingi tung acuc me lweny ka myero rok tye yabo ot pien ni ka in iketo doki ot bene iyabbe ko ngo acuc bino gengo ko pien lokke ni komi dong in pe bigwoko myero rok obi cobi ko pien in pe iromo roko ngo.

ci oweko kite me kwo macon onongo bedo ka manno ma inongo ni gin ma kitimo ducu tye me gwoko kwo doki ka kiywe ma piny cito ka ru ni ngat akwongo kati woko en aye mego, mego kati mere woko cawa apar acel ki kenyo kato kong ka rego mego pe ki kare me ngiyo ni kore anga ma owoto akul tye nining mego mere kato ci ngo cito ka rego nyo ka tyeng opong. Ento in won gang ma ia ki i kor omego-ni ma piny dong oyabbe ma nen-ni, in ikato woko kadi onongo imito buto me ywe i nino eno-nu, kong mi acel kong ekatti woko en ma piny oyabbe-ni, ibin ingi paco. Ka lutino awobe nyo lutino anyira tye i odi, ngolle. Pacone mono oconi ni kor ngatto mo owoto ma pe oniangi lim ma tye i but ot nyo lee ma tye i akul. Mono tye ducu? Ee, jamini ducu in iwoko ingiyo oko kong maber ci idugo ibuto piny. Mano en aye paco ma iwaco ni kit ma kigwoko paco kwede-ni bedo ka mano. Pien ka aporo i kare-ni inongo ni dano bene pe bedo i wang O, mukene bino wa caa abongwen kanya dii o iye, kabuto ma io iye kweyo i but ot. Pe i dye ot me kwena ibino iradde kenyo. Ata dong meno.
Me bino ka ngiyo pingi bene i coo wa caa angwen nongo kor ot olyet. Aneno do. Ci oweko mano en aye ber bedo ma onongo yang Acholi gigwoke kwede eno. Weko kede ka lee mager tye, lweny tye nongo Acholi cawa weng nongo tye atera me lweny ki gin mo keken ma bino i paco marac. Man en aye lok ma tye eno. Ber tutwal.
An amito apwo in tutwal Rwot, pien ni Ilokke in. An abedo mot ata nongo cal, ingeyo, ka calo wan gilien ma watimo jami me filming gi nga nga gi ego-ni, ineno dong ka onongo niyang eni onongo gin mo ma nongo gwok ki yubo calo filime, onongo romo bedo gin maber tutwal. Nongo timo mwonya Kita tutwal. kitito kwede. En gin obedo ka ringo i wiya, en eno keken. Kikome, Ya, ci kikome, man kikome. amito apwo in tutwal. twatwal pien ni wapwonye bene. Ingeyo an pol kare ka arwate kidi abedo i ot kwan apwonyo ga madwong twatwal ma an atamo ni bene pire tek twatwal. In ma gwok pud itye ka neno watyen me acel tin ber i subscribing i channel ma megwa me Lakwed TV ki dong bene wi pe owil cing moni ma nen ka man ni mono onongo ki leb munu ki wayo like. ma nyuto tyen lokke ni omyero imar tic ma megwa wek nongo en idi enoni, ki dong tam ma mege lutuwa a wek wan wange ka kenyo, ki dong lok nyo lapeny ma mege gwoki, onyo oti gino mo ma gwok in iwinyo Rwot ogwok owaco, ci dong pi lok acawa pe dong otyok weng in bene wek wange ka kenyo. Dong bene ka ka moni bene ki coyo ni join ka kenyo, mono en yo acel bene ma in iromo kelo ki cwak kede i komwa. ci mano pire tek ka in idiyo bene ka kenyo ma kiwaco ni join-ni ci in idoko lamemba me Lakwed TV ka ma nongo in inongo ni olo to cwak ma megi bino botwa ci nongo wan bene wabedo ki kero me timo gino mo macalo man i nino matin-ni wakelo botwu tyen adwong. An apwoyowu tutwal, Rwot omed botwu gum.